Wythnos digartrefedd ydy hon. Um, Dyn ni yma heddiw i, i tre codi ymwybyddiaeth am digartrefedd yng Ngwynedd. A dwi yma efo Colleen, sy'n rheolwr uh, yr adran digartrefedd. A gobeithio fyddwn ni'n um, Bastir yw lot o myths am ddigartrefedd yn Gwynedd, yym mae yna rai ohonyn nhw yn bendant. Yym so dwi dwi wedi cael sawl cwestiwn gan y cyhoedd yym am y sefyllfa digartrefedd yn Gwynedd ac yym mae yna wyth o nhw dwi'n meddwl a fydden i'n fydda i'n gofyn nhw i Keleina, Keleina ateb nhw. So cwestiwn cynta, ie, yym ma' ma' pobl yn t'od yn yn Gwynedd does 'na li- ddim lot o bobl yn cysgu ar y stryd ie ma' pobl yn yn meddwl bod digartrefedd yn pobl yn cysgu ar y stryd ond dy- ma' dydi hynny ddim yn realiti so faint o bobl yym be' di'r be' di yr angen yn yym yn Gwynedd am y cefnogaeth digartrefedd? Yy diolch am y cwestiwn Craig. Yym flwyddyn dwetha yym o' 'na ffigyra reit frawychus o bobl yn cyflwyno i Cyngor Gwynedd Yym, o' 'na jyst iawn i fil o bobl wedi dod at y cyngor yn gofyn am help mewn rhyw ffor'. Ma' hynna'n gallu meddwl petha' ataliol, ma'n gallu meddwl petha' bo' nw gennyn nw ddim llety, bo' nw'n ca'l trafferthion efo landlord, ma' 'na lwyth o resyma' gwahanol. Yym, dwi meddwl o ran cysgu ar y stryd, ma' hwnna'n gam argraff yym am ddigartrefedd yn Gwynedd, a dwi'n ca'l hwnna'n amal fel rheolwr y gwasanaeth. Yym, ma' 'na elfen o, dwi'n meddwl, y gwaith da ma'r adran yn neud, sydd yn nadu pobl fod ar y stryd, ond dwi'n meddwl hefyd, yym, ma' 'na rwbath dwi'n ddeud ydi digartrefedd cudd, yym, lle ma' pobl yn amal mewn ysbyty a methu dychwelyd adra, ma' nhw mewn tŷ sy' gyna ella gormod o bobl yn byw yno fo a nad o's 'na'm lle iddyn nhw. Chydig o dai anaddas hefyd lle ma' 'na damprwydd difrifol yna a na fedrwn cario mlaen i fyw 'na ag lot o bobol ella'n cysgu ar soffa, teuluoedd a ffrindia a t'mo' oherwydd 'di o ddim yn dilyn be' ma' pobol yn feddwl ydi digartrefedd 'di o'm yn meddwl bod o'n llai o broblam Achos bod ni ddim yn gweld nhw. Ia, 'di o'm yn weladwy.
Ia, a a hefyd ma' 'na ar ben y pobl sy'n cyflwyno ni fel di- di- yn digartrefedd ma' 'na pobl sy ddim yn neud hynny sy sy'n cysgu ar sofas a ll- a llefydd fel 'na sy ddim yn hyd yn oed dod aton ni so... O ma' hynna'n digwydd yn amal a mae o'n digwydd yym lot o'r bobl weithia' sy wir angan y help 'dyn nhw ddim yn gwbod bo' help ar ga'l a dyna pam 'dan ni'n neud yr wsos ymwybyddiaeth 'ma i roid 'yn hunan allan i neud yn siŵr bo' pawb yn gwbo bod y cyngor yna. i roid y cymorth iddyn nhw. Ac jyst yym eisiau nodi yym a canmol yr adran, pan wnes i gychwyn fel Aelod Cabinet Tai ag eiddo oedd 'na pobl yn cysgu ar y stryd o- ond yn erbyn hyn does dydi hyn ddim yn issue rili na? Na. Dwi'm yn deud bod neb yn cysgu ar y stryd ond dydi o ddim yn issue na? Na. Sy'n sy'n neud pobl yn meddwl bod 'na ddim issue ddigartrefedd achos bo' nw ddim yn gweld pobl yn cysgu ar y stryd. Yndi. Iawn, so yr ail cwestiwn ydi yym faint o bobl sy mewn llety dros dro, yym t'od ma' 'na u- un elfen o hynny ydi faint ma' hynny'n costio achos of course 'dyn ni fel fel trigolion lleol yn talu treth ar gyfer hynny on' y y y peth mw- mwya na hynny yn fy marn i ydi ydi y pobol tu ôl hynny. Yym t'od dydi dydi pobol eto 'dyn ni'm 'dyn ni dydi pobol ddim yn gweld yr yr y yr y pobol yma na achos m- 'dyn ni'n edrych ar ôl nw. So be' 'di maint y problem faint o bobol 'dyn ni'n edrych ar ôl? Yym ma' maint y broblam wedi tyfu'n sylweddol drost y blynyddoedd dwytha, yym odd lot o hynna i neud efo covid yn y lle cynta yym lle nath Llywodraeth Cymru neud newidiada deddfwriaethol lle natho nw ddod â yym rwbeth i mewn lle oddan nw'n galw fo'n no one sleeps out, neb yn cysgu allan oherwydd Covid, yym a nath hynna olygu bo' ni'n goro lle tua unrhyw berson o'dd yn cyflwyno i ni. Yym nath y ffigyra yna neidio ag ar i ucha yn y cyfnod o'r ddwy flynadd ddwytha ma' 'di bod yn tua 280 o bobol mewn llety argyfwng a ma' hynna'n gallu meddwl gwyliau brecwast, gwestai, carafáns. Yym, dwi'n falch o ddeud, o ymdrechion y, t'mod, y swyddogion, bod o'n dod i lawr. Yym, heddiw 'ma, mae o'n ista ar tua 175 o bobl. T'mo', mae o'n, mae o'n 'di dod i lawr yn sylweddol, a dwi'n falch o gadeu hynna fatha rheolwr gwasanaeth, achos dydi o'm yn addas i bobl fod mewn llety argyfwng yn hir dymor. Ma'r cyfleusterau, t'mod, Dydyn nhw ddim yn be dylia nhw fod am amser hir, mae o i fod mewn crisis, dio ddim i fod yna i fod yna am flwyddyn a ballu, so dwi, o'r elfen foesol dwi'n falch bod o'n dod i lawr. Yym t'o' ma' gin y cyngor ddyletswyddo statudol i lletyua'r pobol 'ma yym ag ma' hynny'n anodd weithia' pan ti'n sôn am y gost, yym t'bo' ma'r gost yn yn aruthrol. Yym, fedai'm deud yn benodol i'r treth dalwr, ond mi fedrai sôn am faint mae 'di gosti i'r cyngor flwyddyn dwytha. Yym, mae'r gost am llety argyfwng yn chwech pwynt wyth miliwn flwyddyn dwytha, sydd yn sydd yn tynnu chdi'n ôl weithia'. Ond fel dwi newydd ddeud, mae gynnon ni ddyletswydda statudol na 'dan ni ddim fel cyngor yn gallu anwybyddu. T'o' os 'di'r bobol yn dod i ofyn i ni am lety, 'Da ni'n gor'o' rhoi lle te. A 'da ni isio roi lle te, 'da ni isio watsiad ar ôl bobol Gwynedd, os gennyn nhw'm to uwch 'u penna', mm, 'da ni isio roid o. Aeth y, yym, wel, ti'n sôn am anfoesol, yn yn fy marn i, 'da ni be', y y chweched, yym, gwlad cyfoethoca yn y byd, ag 'da ni efo issue o bobol yn gorfod troi aton ni am rywle i aros. Ie. Ma', os ti'n sôn am anfoesol, dyna diffiniad ohono fo yn fy marn i. Yym, cant y cant cytuno.
Fyswn i yn deud, o, os os 'da ni'n mynd yn ôl cyn Covid, Oeddwn i wedi dod i fyny efo cynllun i i i tynnu pobl allan o'r sefyllfa yna, yym a wedyn Covid hitio, fel ti'n deud, Llywodraeth yn newid y rheolau, a wedyn yr angen mynd a a a pob crisis 'dan ni'n mynd trwyadd yn cynyddu yr angen, a wedyn doedd be' oedden ni 'di cynllunio ddim yn ddigon. Ond m- rŵan 'dan ni efo cynllunio i i datrys y problem yna a ty- a a a stopio fo fod mor Be costus i i fe? Ia dwi me'wl dwi 'di gweithio mewn samsar maith yn yr adran 'lly ag cyn covid yym fedrai ddeud yn des hir do' 'na'm un person mewn gwely a brecwast a i gynyddu i dau gant wyth deg m- o- dros nos yym o t'bod o'dd o'n eitha difrifol.
Ond, pwynt arall, ie, pwynt arall, yym, dwi'n meddwl bod o'n werth canmol yr adran. Yym, dydy sefyllfa tu allan, y sefyllfa sy'n cael ei creu, y sefyllfa anfoesol, yym, ddim 'di newid, ella bod e 'di gwaethygu, ond y realiti ydi, fel oeddech chi'n deud, bod ni 'di d- dod â y yr y rhestr yna i lawr... Do. ...yym, trwy gwaith da 'dan ni'n neud. Do, a dwi'n falch iawn o hynna. Trydydd cwestiwn, ydy yr person digartref yn cael dewis lle maen nhw'n mynd? Yym, na 'di'r ateb, na dydyn nhw'm yn cael dewis lle maen nhw'n mynd. Yym, fodd bynnag, 'da ni fel adran yn trio cymryd mewn i ystyriaeth sefyllfa bob unigolyn. Ma' bob person sy'n cyflwyno'n ddigartra efo sefyllfa gwahanol, yym, a pan maen nhw'n dod ata ni, 'da ni'n asesu nhw, a 'dan ni'n gweld be' 'di anghenion nhw adeg yna, a gallith lot o'r bobl fod mewn gwaith, allith nhw fod yym efo plant yn 'r ysgol, plant yn coleg, yym ella 'thyn nhw fod efo yym support networks o'u cwmpas nhw, yym a peth dwytha 'dan ni isio fel adran ydi neud i sefyllfa nhw dim gwaeth yym wrth symud nhw i ardal lle ma' nhw'n gor'o' roi gore' i'r gwaith, lle ma' nhw'n gor'o' t'mo' yym distyrbio'r plant mewn addysg, lle maen nhw'n gorfod colli ella pobl sy'n rhoi cefnogaeth iddyn nhw o'u cwmpas nhw. So 'dan ni yn ystyried o a 'dan ni'n ymdrechu'n galad ofnadwy efo yym ddim llawer o yym lety o gwmpas i gadw pobl mor agos i'r lle 'dan ni'n gallu lle ma'r petha 'na'n mynd ymlaen ganddyn nhw. Achos dyna un o issues yy mwya 'dyn ni'n wynebu ydi y ffaith bod bod ni eisie helpu ond bo' 'na ddim llefydd a lletya i ni i ddefnyddio na a ma'n yn issue yy heriol iawn yndi? Ofnadwy. Ie.
Ofnadwy. Yym un peth yym faswn i'n licio deud eto cynwaliaeth eto Ydy, yym, dwi'n cofio, yym, blynyddoedd yn ôl, yn clywed ni'n sôn am, yym, y pobl fel unedau, ie? Ac o'n i'n... o- oedden ni yn horrendous, ie? Ie. So, a a i fi, oedd o'n oedd o'n fatha adlewyrchu, yym, y y diffyg empathi yn yr adran ella. Ond rŵan, pob tro dwi'n dod nôl atoch chi efo efo issues, a dwi 'di clywed gan pobl, yym, bod y bod y cwyn yn erbyn ni, A dwi'n heddi chi, pob tro, yr ateb dwi'n cael ydi ateb empathetig iawn, a bod ni yn mynd yn milltir pellach i edrych ar ôl y pobl. Dydi o ddim yn yr adran yma, y Computer says no o gwbl. Na. Ond un cwestiwn sydd yn dal yn dod i fyny gan cynghorwyr i fi ydi, os ydyn ni'n, os ydi y y person yna yn deud na i'r cynnig cynta 'dan ni'n roi iddyn nhw, Yym, maen nhw'n meddwl bod hynny yn olygu bod ni, bod ni ddim yn cael cefnogaeth dim mwy. Ydy hynny yn myth neu yn wir? Dwi'n falch o ddeud bod o yn myth. Yym, tibod, pan mae gyn rywun reswm teilwng am ddeud na, fatha bod gynnyn nhw waith a bod nhw ddim yn mynd i allu cael dim tra- trafnidiaeth cyhoeddus i gyrraedd eu gwaith, yym, dan ni ddim yn cau y drws na cau ein llyfrau na yn dod â dyletswyddau i ben. Dan ni'n cydweithio efo'r person 'na wedyn. Dan ni'n cydweithio a dan ni'n trio ffeindio, yym, ryw opsiwn sydd yn gallu helpu nhw yn y tymor byr ac efo cynllun i ddod a nhw nôl i'w cynefin. Yym mae o'n digwydd lot mwy aml na be' ma' pobl yn feddwl yym ll- a 'dan ni 'dan ni'n sir gwledig ti'n gwbod yym dydan ni ddim yn ff- yn ffodus o ga'l trafnidiaeth cyhoeddus da t'bod ma' gin ti bobol sydd ella'n cyflwyno yn Pwllheli Ac, t'mod, yr op- 'r unig opsiwn sy'n Gaernarfon, ond tria di gyrradd dy waith o Gaernarfon i Pwllheli erbyn wyth o gloch, pob lwc, ydi. So 'dan ni yn trio ffeindio, a ma'r ma'r swyddogion yn ymdrechu'n galad ag yn trio roi bob cefnogaeth i pobol, ond mae o yn digwydd bo' pobol yn ca'l eu lleoli o'u cynefin, ma' hynna'n digwydd, ond 'dan ni bob tro'n trio ca'l cynllun i ga'l nw nôl mor sydyn â 'dan ni'n gallu.

So, y cwestiwn nesa, a dwi'n gwybod yr ateb i hyn yn barod achos rwy'n un Aelod Cabinet Tai ac Eiddo, ond ydy yym ydy o'n wir yym os ydyn nhw'n cysylltu â cynghorydd nhw bod nhw'n mynd i gael tŷ yn yn gyflymach neu ma' proses yn mynd i fod yn gyflymach neu dach chi'n dallt achos ma' hyn yn yn rywbeth ma' cynghorwyr yn gofyn i fi yn aml iawn. Yym, na 'di'r ateb. Yym, dydi o'm yn meddwl bod pobl yn mynd i gael lle yn gynharach. Yym, ma' Cyngor Gwynedd yn dilyn polisi gosod, ac ma' 'na betha o fewn y polisi 'na sydd yn galluogi pa band neu lle ma' pobl yn mynd i gael eu blaenoriaethu, yym so na, dydi ca- cysylltu efo cynghorydd ddim yn mynd i gael lle i chdi'n gynt. Ond 'swn i yn annog pobl i gysylltu efo'u cynghorwyr i gael arweiniad a cefnogaeth yym efo'r prosesau'r cyngor ac efo'r polisïau, 'c'os Maen nhw'n eitha' cymhleth a maen nhw'n gorfod bod, ond dwi yn meddwl bod trigolion angen cysylltu efo'u cynghorwyr i gael yr, fel ti'n deud, i gael y cefnogaeth i roid arweiniad iddyn nhw ar be' sydd ar gael ac sut i ddilyn y broses. Ie, ac i wneud yn siŵr bod y person yna 'di deud bob dim wrth y cyngor, ie? Ie. N- n- because ma' ma'n digwydd yn a- mae 'di digwydd i i mi, ie, lle ma'r t- t- trigolyn wedi methu pethe. Mae cynghorydd yn gwybod amdanyn nhw a wedyn dan ni'n cael sgwrs efo chi a dach chi'n deud na na wel so o wel dach chi di methu rhywbeth ie? Ie, na, mae hynna'n wir yym bod y gwybodaeth yn gyflawn ac yn aml dydi person ella o fewn y gymuned sydd isio eiddo cymdeithasol ddim yn gwybod y gwybodaeth fysa'n neud gwahaniath i'w bandio nhw, neu i'w cais nhw, ac ella bod cynghorydd yn gallu deud, wel, wyt ti 'di deud am yr anabledd, neu wyt ti 'di deud am hyn, so bod nhw'n cael yr arweiniad yna. So, dwi'n annog pobl i gysylltu efo'u cynghorwyr, ond dydi o'm yn mynd i gael llety'n gynt iddyn nhw. Na. 'Swn i'n, fyswn i'n deud, dwi'n hyderus fel Aelod Cabinet Taig Eiddo bod bod yr adran yma yn mynd i edrych ar ôl y pobl yna, ie? Ond os, os ydy'r person, y trigolyn yna, yn teimlo fel dydyn nhw ddim wedi cael y gwasanaeth oedden nhw'n, oedden nhw eisiau, neu haeddu, neu beth bynnag, wedyn ddylen nhw fynd at y cynghorydd i ddeud, wel, dwi'n meddwl bod 'na issue yma, a fasa cynghorydd wedyn yn siarad efo chi. A, t'mod, 'dan ni'n agored, fel ti'n gwybod, Craig, i gael yn herio ar unrhyw beth, achos yym ethos yr adran ydy rhoi pobl yn ganolog, yym, t'mod, dydan ni'm yma i fod yn annifyr efo neb a t'mod dwi yn mwynhau ca'l 'yn herio 'c'os 'di herio mond yn neu' chi well. Yep bendant. Iawn so yy pum munud cwestiwn i'n yym cynhennus yym eto dwi'n gorfod ateb ond ma' yym ma' pobol yn gofyn y cwestiwn yma nawr iawn. Pam ma' pobol o tu allan y sir yn ca'l eu blaenoriaethu cyn pobol lleol? Yym swn i'm yn cytuno bo hwnna yn wir os dwi'n mynd i fod yn hollol onast. Yym ma' 'na eithriada 'da ni fel cyngor yn gorfod lletya pobl y tu allan i'r sir. Yym un esiampl o hwnna ydi pan ma' 'na rywun yn ffoi trais, a trais difrifol yn fan 'na lle 'di o ddim yn saff iddyn nhw fod yn 'u ardal nag yn agos i'w ardal nhw. A dwi me'wl be' sy'n bwysig i nodi fan 'ma ydi ma' bob un cyngor yn Cymru yn gor'o' neud yr un peth. So ella bo' 'na bobl o Gwynedd yn ffoi i rywle arall. Yym, so, t'mo', ma' gynna ni, fel dwi 'di deud, yy ma' gynna ni oblygiada statudol, a ma' hwn yn un o'nyn nhw. Os ydi rywun yn ffoi trais, ma' gynnyn nhw berffaith hawl cyflwyno i unrhyw awdurdod, ag hwnna ydi'r eithriad. Yym, t'mo', swn i'n licio deud, yym, be' 'di pobl ddim yn siarad am lot ydi, yy, mi ydan ni yn le lle ma' 'na twristiaeth 'di bod, yym, dros blynyddoedd a ma' 'na lot lot fawr o bobl yn hoffus o Gwynedd a yn amal iawn ydan ni'n ca'l pobl yn cyflwyno i ni yn deud t'o' o dwi isio dechra newydd yn Gwynedd dwi 'di bod yma ar wylia am blentyn ond be' 'di pobl yn y cyhoedd ella ddim yn weld ydi na dydan ni'm yn derbyn pobl t'o' 'dan ni'n asesu n'w a 'dan ni'n rhoid y cyngor iddyn n'w na sgynnon ni ddim oblygiada statudol am bo' gynnyn n'w ddim cysylltiad lleol i Gwynedd a 'dan ni yn cysylltu nôl efo'u cyngor lleol n'w ag yn cynghori n'w.

Yn amlwg, mi ydan ni, dwi 'di sôn am yr elfen statudol yn flaenorol, yym ma' gynnon ni oblygiada statudol i helpu bob person. D- dim ots be' 'di cefndir nw, os 'di hwnna'n droseddol ne' ddim, ma' gynnon ni oblygiada statudol i helpu nw. Yym yn amlwg ma'r cyngor yma hefyd yn credu mewn ailsefydlu pobol yn y cymuneda, yym t'mo' ma' nw 'di ca'l y feirniadaeth yn y llysoedd ac yn amal wedi ca'l 'u cosbi am hynny, a 'dan ni'n gweithio'n agos efo asiantaetha fatha Gwasanaeth Prawf, i ailsefydlu pobl ac i roid y cyfle gorau iddyn nhw i ailsefydlu. Yym, tibod, dan ni ddim yn feirniadol o neb, dim un cefndir, a dan ni yna i roid y cyfle yna i bobl. Yym, mae hyn am y troseddwyr yn Gwynedd. Yym, tu allan i Gwynedd, yym, dydan ni'm yn cael lot o droseddwyr tu allan i Gwynedd, achos fel arfer maen nhw yn efo sort of yym conditions ma' gynnyn n'w fatha petha ma' nw'n goro neud a ma' nw'n goro byw mewn llefydd ma' nw'n goro mynd i weld i probation workers yym so dydyn ni'm yn ca'l llawar o bobol tu allan i Gwynedd yn dod yym na swn i'm yn deud bo' ni. A hyd yn oed yy hyd yn oed yy os os 'dyn ni'n meddwl amdanyn n'w i gyd 'dyn ni ddim yn cartrefi pobol mewn llety a- anaddas na. Yym. 'Dyn ni'n T'wod os ydyn nhw angen cefnogaeth ma' cyfn- yy cefnogaeth yna ond neu' 'dyn ni'n cydweithio efo asiantei- yy asiantaethe gwahanol, 'dyn ni'm yn jyst cyfy- cymryd pobol allan y carchar a wedyn dympio nhw os dydyn nhw'n addas, na. Na, ma' 'na lot lot fawr o waith yn ca'l 'i neud, ma' 'na rwbath sy'n ca'l 'i alw yn prisoner pathway yym a ma' 'na lot o waith yn ca'l 'i neud lle 'dan ni'n mynd fewn i garchar yn fuan iawn i mewn i'w taith nhw i ddo- i gynllunio ar gyfar pry' ma' nhw'n dod allan a ma' hynna'n gweithio efo gwahanol adrannau yn y heddlu, gwahanol adrannau yn y gwasanaeth prawf, ac yndi, mae o'n gorfod bod yn lety addas i'r person ac i'r cyhoedd. Yym, na, fel ti'n deud, 'dan ni'm yn jyst rhoid pobl, ma' 'na lot o ystyriaethau mynd i mewn iddo fo, ac ma' nhw'n cael cefnogaeth gin lot o asiantaethau i wneud o, gobeithio'n llwyddiannus, a 'dan ni'n rhan creiddiol o hwnna, achos, t'mod, os na sgin ti gartre, Yep. S- sut pa gyfla sgin ti ail sefydlu heb gyfeiriad gedri dim ca'l job heb gyfeiriad gedri dim ca'l banc heb gyfeiriad gedri dim ca'l doctor so t'mod ma' hwnna'n greiddiol i'r ail sefydlu so t'o' i fynd â fo nôl ydi yndan mi ydan ni'n cefnogi pobol efo cefndiroedd troseddol ma' gynnon ni gyfrifoldeb cyfreithiol i neud ond wedyn hefyd ma' 'na gyfrifoldeb moesol t'od dydan ni'm yma i feirniadu'r bobol 'ma a dwi falch bo' ni'n gallu roid y cyfla O ti'n iawn ma- fel o' chi'n deud heb ti sgennych chi ddim byd. Sgin ti'm byd. A ma' ynny'n wir am bawb. Pawb. Hmm. Bob person dim jyst pobol sydd yn troseddu. Ie. So yr seithfed cwestiwn 'dan ni nes at y diwedd rŵan yym ydi pobol digartref yn ca'l eu blaenoriaethu yym efo cys- cymesur tai t'wod ydi os ti'n digartref wyt ti'n ca'l tŷ cyn rywun arall? Yy ma' Cyngor Gwynedd efo system bandio fel ti'n gwybod. Yym, so mae bob un person sy'n wneud cais i Tîm Opsiynau Tai Gwynedd yn cael ei asesu ynglŷn â'i anghenion tai ac i cyswllt lleol nhw. So dyna 'di'r ddau ffrwd maen nhw'n cael ei asesu ar. Yym, pan mae person digartra' yn cyflwyno i ni, yn amlwg, 'sgennyn nhw'm tŷ, so ma' 'na angen tai brys yna. Yym. Dio'm yn meddwl bob tro bo' nhw'n mynd i dop gofrestr achos ma' nhw'n gor'o' bod efo cyswllt lleol i ardal, ond yn amal iawn ma' pobol digartra yn mynd i mewn i'r band ucha', ond mewn ffor sgynnyn nhw'm cartra a ma' nhw angan bod yn y band ucha'. T'o' fedri di'm... Osgoi hynny. ...fedri di'm osgoi hynny a t'wbod yym m- mae o'n greisys do's gynna ni'm digon o dai 'dan ni'n dallt hyn ond yndi ma' Swn i'm yn deud bod nhw'n cael eu blaenoriaethu, ond mae'r asesiad yn cael ei wneud ar yr angen bres ac y cysylltiad lleol. A dwi'n dwi'n cofio dim lot wel cyn Covid oedd y ran fwy o dai yn Gwynedd yn mynd i pobl sy'n band da- dau so doedd ddim yn neud doedd ddim fath o cystadleuaeth i cyrraedd band un. Ond rŵan achos bod ni yn y crisis ti'n sôn am, ma' ma' ran fwy o dai mynd i yy band un rŵan ydi hynny'n wir? Ma' hynny yn wir ma' band un A ydi'r band ucha gei di ga'l a ma' rhan fwya o dai yn mynd i pobol sydd yn band un A. Dydi bob un tŷ ddim mynd i bobol digartra achos t'od yn amal iawn ma' lot o'r stoc 'dan ni'n edrych am ella yn fflatiau un llofft, a does na'm llawer o heina yn dod i fyny ar y gofrestr, a maen nhw fwy o tai teulu. So, um, yndi, mae tîm opsiwn y tai yn asesu, mae yna tai, angen tai bres, a mae yna gysylltiad lleol, ac yn aml, fel dwi wedi dweud, mae pobl digartra'n ffitio mewn i'r categorïau yna. Ie, wel, os, os ti ddim efo tŷ, ti angen help yfory. Definitely. Oce so yn amlwg 'dyn ni 'di bod yn trafod hyn ma' 'na problem digartrefedd yn Gwynedd ie? Yym a dwi'n gwbod bod ni'n neud sawl peth i helpu pobol yym os ti'n gallu mynd trw'r nw yym t'od cadw ymwybyddiaeth am be' 'di be' 'dyn ni yn cynnig i helpu pobol sy yn y sefyllfa yna? Medra fel ti deud ma'r broblem yn un enfawr ella 'di pawb 'im yn weld o on' mae o'n digwydd a mae o'n drist yym t'o' Dw i'n gallu bod yn rhan ohono fo a mae o'n deimlad eitha braf gallu bod yn rhan o bwsio pethau mlaen a trio dod i'r afael â'r broblem sy' 'na i bobl digartra yn Gwynedd. Yym, 'dan ni'n lwcus yn fama, mae Cyngor Gwynedd yn eitha arloesol ar y funud pan mae'n dod i tai. Yym, 'dan ni efo llawer i ddatblygiad, gynnon ni ddau

Rural Supported Accommodation oedd o. Yym ma'r ddau... Ma'r pump uned yn y ddau le yn dod efo cefnogaeth, lefel isel, ond pan ma' pobl jyst iawn yn barod i symud ymlaen. Mae o yn y... Ar y newyddion ar y funud bo' ni newy' gomisiynu yym Housing First cynta', wel, yn Gwynedd, ag 'dan ni'n edrych ymlaen i hynny 'lly. A ma' gynnon ni hefyd Cynllun Lesu Cymru sy 'di bod yn llwyddiannus ofnadwy lle ma' gynnon ni lot o dai gwag yn Gwynedd, da ni'n gwybod hyn, um, a mae Cynllun Lesu Cymru yn be dio di y llywodraeth sydd wedi rhoi pot o bres i cynghora um, a ti yn ti'n sort of gweinyddu fo ar ran y llywodraeth. Um, da ni, ti'n cael gosod targed a da gatho ni wyth miliwn o bot i ddod â tai sgin landlordiaid yn ôl i safon a bod ni'n rhentu nhw gin y landlord a wedyn yn rhentu nhw'n ôl i'r cyhoedd. So mae hynna 'di bod yn help mawr i ni. Dwi'n meddwl bod gennym ni 22 eiddo ar y cynllun efo pobl yn byw ynnyn nhw a mae gennym ni bymtheg arall efo gwaith yn cael ei wneud arnyn nhw. So dan ni'n hefyd yn trio mynd i mewn i'r sector breifat a peidio jyst dibynnu ar tai cymdeithasol, ag ma' 'na lot, lot fawr o ddatblygiadau eraill na fedrai'm sôn am heddiw 'ma, ond ma' gynna ni dudalen sydd ar Facebook sy'n sôn yn benodol am cynlluniau tai Cyngor Gwynedd, enw fo ydi Cynlluniau Tai Cyngor Gwynedd, a mae o'n rili diddorol, a ma' hwnna os 'dach chi isio cadw 'fo be' sy'n mynd ymlaen, fydd bob dim yn cael ei gyhoeddi ar hwnna. Ie. Pwysig nodi hynny. Yndi. Ie. Ag y cwestiwn ola'. Pa help yy 'dan ni'n cynnig i bobol digartref neu sy'n cyflwyno digartref? Yym dwi me'wl un peth swn i'n licio gyfarch ydi 'dan ni wedi ailstrythuro'r adran digartra'n ddiweddar yym i roid lot lot lot o ffocws ar at gwaith ataliol Yym, o'dd digartrefedd Cyngor Gwynedd yn yn ymatebol o blaen, oddan nhw'n ymatab i greisis, yym, a dwi fel rheolwr y gwasanaeth yn credu'n gry' mewn m- fedri di ca'l y mwya buan ti'n gallu ymyrryd i mewn yn y broblam. Ie. Y lleia ydi'r crisis... Ie. ...yn y diwadd, so 'dan ni'n ffocysu lot ar yr elfen ataliol, felly t'mod, 'di lot o pobol ddim yn gwbod am y gwaith da ni'n gallu neud ag yr cyngor a'r cymorth da ni'n gallu roid yym mi oe' 'na yym oblygiada statudol yym cyn i fi ail strwythuro a mae o dal yn bodoli jyst da ni'n neud petha chydig bach yn wahanol yn Gwynedd yym doedda chdi'm yn gallu cysylltu efo dy gyngor lleol tan o' chdi o fewn pum deg chwech diwrnod o fod yn ddigartra which dwi'n me'wl sy chydig bach yn boncyrs yym t'mo' ma'r problam Wnawn ni rhoi esiampl, ma' 'na broblem yym methu talu rent. Ma' hwnna'n dwgwydd blwyddyn cyn y pwynt yna. Be' 'di'r pwynt i ni ymyrryd pan ma' nhw 'di ca'l achos llys yn erbyn nhw? So, 'dan ni'n gallu cynnig cymorth, 'dan ni'n gallu cynnig, t'o', cefnogaeth, 'dan ni'n gallu cynnig yym signpostio i asiantaethau eryll sy'n gallu helpu, 'dan ni'n gallu cym- cynnig cymorth cyngor ariannol so 'dan ni'n gallu neud so y negas ydi dwi me'wl gynna fi ydi i ddod atan ni'n fuan. Hmm. I ddod atan ni. Paid a bod yn ofyn. Paid a bod yn ofyn yym 'dan ni'm yn feirniadol so 'dan ni 'di... Empathetic. Empathetic 'dan ni 'di arfar delio efo hyn a ma' gynnon ni lot o adnodda ma' gynnon ni lot o adnodda fedran ni neud i helpu ma' 'na ma' 'na swyddogion gwych yn gweithio 'ma a dwi am meddwl ma'r neges o heddiw 'ma ydi Os wyt ti'n ama bod gen ti broblem tai, ella bod chdi ddim yn actually gwybod dy hun bod o'n broblem tai. Ella bod chdi'n ista mewn tŷ tamp a ti'n meddwl 'oh my God, mae mhlant i'n cael yy chest infections, maen nhw'n cael hyn'. Coda ffôn, cymar cy- cy- cymar cymorth tibod a dyna 'dan ni yna i. A hefyd be' sy'n dda dwi'n meddwl ydi ma' gynnon ni berthnasau cry efo'n partneriaid yym fel Adra, Tai Gogledd Cymru, Grŵp Cynefin a 'dan ni'n cydweithio'n agos iawn efo nhw i drio ddod i'r afael efo'r crisis tai sydd yn Gwynedd. A fath wneud eu profiad fi ydi bo chi yn mynd y y y milltir pellach bob tro i helpu pobl. Da ni'n trio. So diolch yn fawr am bob dim da chi'n neud. Dim problem o gwbl.
Diolch.
Diolch am wylio. A cofiwch plîs, a da chi di clywed heddiw, da ni yma i chi. Os da chi angen unrhyw help o gwbl, plîs cysylltwch â'r adran.